En huet, mengen ech, kee Respekt, mee ech mengen, den Haaptgrond ass, en huet keng Anung vu sengen Dossieren. A Fraen si och Mënschen, also bräicht een net eppes Spezifesches wéi de Feminicide. De Schampesempfang war dem Educatiounsminister méi wichteg wéi de Sujet vun der genderbaséierter Gewalt. Xavier Bettel ass net capabel, dorobber eng Äntwert ze ginn, well de Xavier Bettel einfach permanent improviséiert. De Marc Baum an ech selwer, den David Wagner, ënnerhalen eis iwwert déi aktuell politesch Situatioun, wéi mir se gesinn, wéi mir se erliewen. Haut schwätze mer iwwer genderspezifesch Gewalt, den Afloss vum Klimawiessel op d'Aarbechtswelt an zum Schluss iwwer dem Xavier Bettel seng eegenaarteg Opfaassung vun internationaler Politik. Voilà Marc, leschte Mount has du an der Chamber eng Interpellatioun ugefrot. Deng Interpellatioun war zur genderbaséierter Gewalt. Kanns d'eis e bësse kuerz resuméieren, wourëms et gaangen ass? Ma jo, de Sujet vun der genderbaséierter Gewalt an Der haislecher Gewalt ass mengen ech brandaktuell, alleng wann s de haut nëmmen d'Zeitung gelies hues. Dëse Weekend ass eng Fra vun hirem Mann ëmbruecht ginn, eng aner Fra ass virun hirem Mann fortgelaf, Morddrohungen. Dat heescht, et ass e Sujet, dee schonn wierklech, wierklech d'Aktualitéit ass. An de Statec huet och virun zwee Joer Zuele publizéiert, datt 47 Prozent vun de Fraen an hirem Liewe schonn haislech Gewalt erlieft hunn. A mer stellen och fest, datt bei deenen Zuelen, déi mer hunn, d'Zuel vun Interventioune vun der Police ëmmer weider klëmmt. An dat ass eigentlech och e bëssen den Ophänker gewiescht. Mer hunn als Lëtzebuerg, als Land eng ganz grouss Datz kritt an engem europäesche Rapport, dee gemeet ginn ass, wou gekuckt ginn ass, wat maachen d'Länner da fir géint haislech Gewalt virzegoen. An dat war e bësse sou den Ophänker, Firwat mer wollten déi Interpellatioun ufroen, well virun allem erauskomm ass, datt Lëtzebuerg an deene leschten zéng Joer verdammt wéineg gemeet huet, also vill, vill manner wéi d'Belsch, Frankräich oder Spuenien zum Beispill. Jo, also Lëtzebuerg mécht relativ wéineg. Mir hunn déi Interpellatioun justement gefrot a mir hunn och eng Partie Propose gemaach, Wat fir eng Propose hu mer do gemaach? Also dat, also mer hu ganz vill Propose gemeet, mee ech, wann ee se resuméiere wëll, mengen ech kann ee soen, et sinn dräi, véier Bléck. Dat eent ass den Afferschutz, deen zu Lëtzebuerg wierklech ganz schwaach ass. Dat heescht, déi institutionell Hëllef, wann s de Affer vun haislecher Gewalt bass, ass zu Lëtzebuerg ganz, ganz schwaach. Du hues eng Assistance judiciaire, déi just da gräift, wann s de wierklech guer keng Suen hues. An fir esou e Prozess anzegoen, vun deen, deen eng Trennung viraussetzt wéinst häuslecher Gewalt, misst de vill, vill méi gehollef kréien. Och dozou hu mär Propose gemeet, wéi dat kinnt ausgesinn, dass de och dee ganze schwierege juristesche Prozess kanns duerchgoen. Et ass awer och Schutzmoossnamen, datt zu Lëtzebuerg, do man och eng ganz Rëtsch Propose gemeet. Hei ass et zum Beispill esou, datt wa Kanner am Spill sinn, déi zwee Partner zum Beispill mussen d'accord sinn, wann d'Kand psychologesch Hëllef brauch. An et ass natierlech esou, datt dat net kann ofhänke vun engem vun deenen awer da gewaltsamen oder potentiell gewaltsame Partneren. Dat ass esou en zweete ganz wichtege Block. An da, wat zu Lëtzebuerg och komplett feelt, dat ass, datt ökonomesch Gewalt als och Gewalt unerkannt gëtt. Dat heescht, wa Leit verbuede kréien, gewësse Saachen ze konsuméieren, wa Leit net méi d'Maîtrise hunn iwwert hiren eegene Bankkonto, wat een Element vun haislecher Gewalt ass, esou eppes gëtt et zu Lëtzebuerg net. Dozou hu mer Propose gemeet an awer och net zulescht, Preventioun a virun allem d'Erfaasse iwwerhaapt vum Zuelematerial, d'Erfaasse vum Feminicide, d'Erfaasse vum Feminicide an awer gläichzäiteg och ze soen, mee de Feminicide, dat ass eng speziell Form vu Mord. Jo, an et ass souwisou, et ass eng Problematik, déi jo vill Beräicher betrëfft. Et geet ëm Gendergläichheet, et geet ëm Justiz, et geet ëm ekonomesch Ongläichheeten. Geet och ëm Educatioun.
Do hu mer och Saache proposéiert an do has och do eng Motioun deposéiert. Ass et e bësse komesch ofgelaf? Jo, jo, dat ass dat mannst, wat ech soe kann, datt et komesch ofgelaf ass. Dat heescht, mär hunn eng Motioun eragi wou mer gesot hunn am Beräich Preventioun, datt, datt haislech Gewalt oder genderbaséiert Gewalt och Deel vum Schoulprogramm muss sinn. Also am Moment ass et esou, datt et scho verschidde Saache ginn, mee dat sinn ëmmer nëmme punktuell, wou verschidden Associatioune kënnen an d'Schoule kommen an dat hänkt dann alles vum Proff of, ob deen domadder averstanen ass oder net. An eis Propositioun war, mëttelfristeg dat wierklech an den ordinäre Schoulprogramm, vie et société, opzehuelen. An dat war d'Propositioun. Ech mengen, datt se an enger éischter Phas huet jiddwereen dat och immens gutt fonnt. An du bemol ganz zum Schluss ass dann de Vertrieder vun der DP opgestanen an huet gesot, Oh, Moment, Moment, Moment, den Educatiounsminister ass net do, duerfir kann d'Chamber net Stellung huelen. Also dat ass scho ganz speziell, wann eng Chamber net Stellung huele kann, wann e Minister net do ass. D'Chamber ass awer nach ëmmer souverän. Bon, do hu mer dann drop gewaart bis den Dag drop de Minister dankenswäerterweis dann awer fonnt huet, datt e kiint kommen an de Minister war net averstanen. En huet awer och guer näischt gesot. Et ass dann ëmmer erëm e Vertrieder vun der DP bäi mech komm an huet gesot, jo, mee kënnt mer et net esou a esou änneren a esou a esou änneren? An ech hu gesot, ech sinn zu all Diskussioun bereet, mee komm mer féieren iwwerhaapt emol d'Diskussioun. An de Minister wollt dat net an du ass dat dann einfach ofgeleent ginn. also wat schlëmm genuch ass. Wat awer och nach eng Kéier schlëmm ass a wou ee gesäit, wéi, wéi d'Regierung, wéi e Mépris d'Regierung par rapport zur Chamber huet, ass, datt de Minister op déi Diskussioun den Dag virdrun, op déi Interpellatioun evidenterweis invitéiert war. An et huet éiweg laang gedauert, bis déi Interpellatioun drukomm ass, well de Minister ni Zäit hat. Elo huet en da gesot, en hätt Zäit, En ass awer net komm, an e puer Stonnen drop huet een dann op Facebook an de soziale Reseaue gesinn, de Minister ass net komm, well en um Neijooschpatt vun iergendenger Organisatioun war. Dat heescht, e Schampesempfang war dem Educatiounsminister méi wichteg wéi de Sujet vun der genderbaséierter Gewalt, wou mer zéng Méint gewaart hu bis deen endlech dru komm ass. Dat ass eigentlech skandaléis. A wann en dann einfach hikënnt a seet, Nö, nö, nö, dat do brauche mer net. dann ass engem schonn fir mat Haatzen duerch d'Géigend ze geheien. Jo, et géif ee bal mengen, den Educatiounsminister hätt e puer Schwieregkeete mat der Thematik vu genderbaséierter Gewalt. Jo, et kéint een dat bal mengen, wann een dat esou kuckt, wéi e reagéiert huet. An en huet deen Dag drop, dat muss ech och soen, Hien huet ëffentlech iwwerhaapt net Stellung geholl. Dat heescht, en huet just esou wéi den Cäsar Fanger erop, Fanger erof gemeet an dunn dann alleguer déi aner, DP an de Koalitiounspartner csv, hunn dann do matgemeet, obwuel csv den Dag virdrun an hirer Ried gesot hunn, si géifen dës Motioun ënnerstëtzen. Mee wann den zoustännege Minister seet, nee, dat geet net, do ass och csv ëmgekippt an do ass d'Motioun ofgeleent ginn. déi wierklech näischt anescht gefrot huet, wéi datt genderbaséiert Gewalt och Deel vun den normale Schoulprogrammer gëtt. Also dat ass elo wierklech näischt Revolutionäres, dass dat, wat a villen anere Länner gëtt, zu Lëtzebuerg gëtt et dat leider duerch den Educatiounsminister Claude Meisch och nach ëmmer net. Mir kruten och Froen erageschéckt. Mir haten d'Leit jo och opgeruff, wa se wéilten, kéinte se Froen eraschécken. Dat ass geschitt. An jo, mir kruten do Zwou Froen, déi an déi selwecht Richtung ginn u sech an déi interessant sinn an déi oft erëm all Kéiers kommen, well da schwätzt ee vu Feminicide, dat heescht de Vetter, dee Fraen ëmbréngt. An oft kënnt dat Argument, Jo, mee et gëtt jo souwisou scho Mord an dat betrëfft all Mënsch a Fraen si och Mënschen, also bräicht een net eppes Spezifesches wéi de Feminicide. Mee dat ass awer e bësse méi komplizéiert wéi dat. Jo, also éischtens, ech mengen, datt zwee Haaptargumenter dogéint ginn. Éischtens, An all deene Länner, déi de Féminicide an hire Code pénal opgeholl hunn, huet et dozou gefouert, datt éischtens emol d'Zuelen erhuewe gi sinn, wat dat da bedeit, wéi grouss déi Envergure ass, wat mer zu Lëtzebuerg nach ëmmer net hunn, also bis zu eiser Motioun, déi elo duerchgaangen ass. An dat huet zu engem Ëmdenke gebruet, dat heescht, gefouert. Dat heescht, eleng doduerjer, datt s de et begräifs, datt s de et op, Op moosse kanns, kënnt et dozou, dass de och Preventiounsmesurë kanns huelen, dass de wierklech e ganzen Dispositif kanns a Plaz setzen. An dat zweet Argument ass, De Feminicide ass eng speziell Form vu Mord, wéi mer och soen, datt e Mord un dem eegene Kand Eng speziell Form vu Mord ass, déi als circonstance aggravante ugesi gëtt, sou menge mär och, datt de Feminicide, den Doud vum Partnerin, e Fait aggravant ass, deen och misst als tel quel wouergeholl ginn. Dat heescht, 't ass ëmmer nach Mord, ob Homicide oder Feminicide, 't ass ëmmer Mord, mee de Feminicide ass e Fait aggravant, sou wéi vill aner Elementer och am Code pénal ginn, déi fait aggravant sinn. Voilà, an do krute mer och nach zwou Froen, zwou Fanfroen, Wéi stitt Dir zum nordesche Modell, mir schwätzen elo vun der Prostitutioun, a gesitt Dir Prostitutioun als Gewalt un? Dat ass eng sensibel Fro. Wéi gesi mir dat als Lénk? Maja, et ass esou, datt eisen Aarbechtsgrupp Féministes dozou fir déi lescht Wahlen eng Positioun ageholl huet. An enger idealer Gesellschaft, an enger kommunistescher Gesellschaft gëtt et keng Prostitutioun. Esou einfach ass et. Mee mer liewen net an enger idealer Gesellschaft an duerfir ass eis Haltung, datt mer alles maache mussen, fir Leit, déi der Prostitutioun nogoen mussen oder noginn, esou gutt wéi méiglech ze schützen, dat heescht fir hinnen en aarbechtsrechtleche Kader ze ginn, fir hinne sozial Sécherheet ze ginn, fir hinne Krankeversécherung ze ginn. Dat ass dat, wat d'Positioun vun eisem GT Feministe am Moment ass. Et ass awer eng Diskussioun an déi Diskussioun gëtt och nach, mengen ech, och an deem Aarbechtsgrupp weidergefouert, mee dat ass am Moment do, wou mer dru sinn. Kann een och nach iwwerbrécken, wa mer scho bei Gewalt sinn, wa mer scho bei Ënnerdréckung si vun enger Partie vun der Bevëlkerung. Do war eng ganz grouss Diskussioun, an déi ass nach ëmmer u sech net eriwwer, déi d'ADR a méi spezifesch och den Tom Weidig lassgetrëppelt huet. Mir hate jo schonn, et ass schonn zu engem Hearing komm an der Chamber, nodeems zwou Petitiounen, déi eng géint LGBT-Themen an der Schoul, déi aner dofir, wou och komesch Aussoe gemaach gi sinn. An dat anert, dat ass jo och, wou den Deputéierten Tom Weidig vun der adr u sech e Post geliked huet, dee seet, et misst een LGTBIQ-Leit vernichten. Wat, also mir hunn dozou och reagiert, ech menge jiddereen, d'ganz Gesellschaft reagiert dozou, mee mir sinn natierlech och do, mir kënnen do och net näischt soen a mir hunn do eppes gesot. Jo, also mir hunn zesumme wierklech mat allen anere Parteien ausser der adr hu mer eng gemeinsam Motioun eraginn, wou mer dat wierklech ganz, ganz kloer Verurteelen, wat do geschitt ass. An den adr mécht dat, wéi en dat an der Vergaangenheet ëmmer gemeet huet, et gëtt eppes an de Raum gehäit, et gëtt Limitte ginn iwwerschratt an da gëtt lues a lues zeréckgeruddert, fir esou lues a lues awer ëmmer erëm d'Grenzen ze erweideren. An dat ass schonn eppes ganz Komesches, also och fir eis als Lénker, wa mär zesumme mat der csv, der DP an anere Parteien, wou vläicht méi Déi no op der Hand géif leien, mee zesummen eng Motioun mat der csv a mat der DP ze maachen, dat geet fir eis scho ganz wäit. Mee et muss ee soen, zu Lëtzebuerg sinn DP an csv, hu mer nach déi gemeinsam Sprooch, déi baséiert op der allgemenger Erklärung vun de Mënscherechter. Dat deele mer nach ëmmer. An duerfir mengen ech, ass et och wichteg, datt mer als Gesellschaft e kloert Zeeche setzen, Mer wëssen, datt an anere Länner, a Frankräich, an Däitschland, konservativ Parteien oder liberal Parteien esouguer am gaang sinn op deene Froen ze kippen. Zu Lëtzebuerg ass dat nach net de Fall, an ech mengen, mer hätten all Intérêt drun, datt dat och esou bleift. Déi Diskussioun ronderëm, also wann ee virdru vun genderbaséierter Gewalt geschwat huet, an den Deputéierte vun de rietsextremer adr qualifizéiert, also liked, wann ee seet, et muss een LGTBIQ vernichten, da muss een einfach soen, do ass, Dat ass e Beispill vun absolut genderbaséierter Gewalt, déi historesch Virleefer huet. Mer wësse wat am Zweete Weltkrich geschitt ass mat Homosexuellen. Dat ass alles ganz, ganz schlëmm an kann ee just soen, Mär wäerte kee Millimeter un där Positioun änneren, déi mer bis elo hunn. An dat mierkt een, déi eenzeg Waffen, déi mär hunn als Lénker, dat ass d'Opklärung. A mir probéieren dat. sou gutt et geet, einfach ëmmer erëm no vir ze bréngen an ze verdamen an ze verurteele wat sou Rietsextremer wéi de Weidich maachen. An dass, ech mengen, si maachen dat schonn och ganz bewosst, du hues et gesot virdrun, a Frankräich, an Däitschland, USA, Spuenien, et cetera do, Ass dat schonn an eng aner Richtung gaangen, datt och Mëtt-Riets-Parteien u sech kuschele mat de Rietsextreemen an esouguer hir Themen iwwerhuelen? An dat ass u sech déi berüchtegt do Fënster vun Overton, déi esou benannt ginn ass. Dat heescht u sech, datt ganz riets Parteien u sech Themen pushen, déi am Ufank guer net akzeptéiert ginn, well se esou reaktionär sinn, a lues a lues iwwer d'Zäit op eemol akzeptéiert ginn, salonfäeg gemaach ginn, och vu méi klassesche biergerleche Parteien an esou weider. Dat huet schonn an eisen, a villen Nopeschlänner, an anere westleche Länner scho viru Joren ugefaangen. Elo fänkt et awer hei un, däerf een dat net ënnerschätzen. Bis elo halen csv an DP Stand. Mir hoffen och, datt dat weiderhin wäert sou bleiwen. An elo hunn d'Medien wahrscheinlech och eng Roll ze spillen, fir awer kënnen ze soen, et gi Limiten, déi net iwwerschreide sollen. Absolut.
Voilà. Très bien.
Mee du hues virdrun an der Intro gesot, datt mer Interpellatiounen ugefrot hunn an du has Och eng ugefrot. An däi Sujet war Aarbecht a Klima. Dat heescht d'Fro, wéi eng Auswierkungen de Klimawandel op d'Aarbecht huet. Kanns eis e bëssen dovunner erzielen oder kanns eis och vläicht e puer konkret Beispiller ginn, wéi, wat gesondheetlech Konsequenze si vum Klimawandel op Leit op hirer Aarbecht? Genau, dat ass e Sujet, iwwert deen nach guer net vill geschwat gëtt. Ech mengen, mir hunn dozou als Lénk bäigedroen, datt zu Lëtzebuerg och e bëssen driwwer geschwat gouf. D'Salariatskummer huet jo och eng Konferenz dozou gemaach. Et ass jo esou, et gëtt e Klimawiessel weltwäit, e Klimakaos kann een dat wierklech esou nennen, an dat ass Deen éischte Kampf, deen esou d'Mënschheet muss féieren, dat ass dofir ze suergen, deen ze bremsen, dat heescht och d'Erhëtzung duerch den CO2-Ausstouss esou staark wéi méiglech ze reduzéieren. Bon, mir mierken, datt dat zur Zäit leider net de Fall ass, datt mer dat net hikréien. Dee Kampf muss een awer weider féieren. Mee et ass elo esou, wann haut esouguer d'ganz Welt déi Klimaziler giff erreechen, Leider ass dee Klimawiessel schonn am gaangen. Dat huet, dat ass jo eng Kettereaktioun, wann ee esou wëll. An et wäerte schonn negativ Konsequenzen sech spierbar maachen. Ee Volet ass dovunner natierlech den Ëmwelt, den rengen Ëmweltvolet, mat Naturkatastrophen, mat Orkaner, mat Iwwerschwemmungen, mat Dürren, mat et cetera et cetera. Mee et gëtt och en anere Volet, dat ass dee wou, d'Leit de Gros vun hirer Zäit verbréngt, ass op der Aarbecht. An dat huet och Konsequenzen dorobber. An doriwwer gëtt scho vill geschafft. A mir wollte wëssen, jo wat gëtt hei zu Lëtzebuerg gemaach, fir datt, wa schonn negativ Konsequenze kommen, datt se esou u sech esou erdrobar wéi méiglech solle sinn fir d'Salariat. An u sech, datt mer och iwwert vläit, datt mer dozou kommen, iwwert aner méi demokratesch a méi sozial Aarbechtsverhältnesser diskutéieren, fir wéinstens eppes Positives dorausser ze kréien. An dat ass u sech d'Interpellatioun. An bon, et war relativ moer. Déi heite Regierung huet nach net vill opzeweisen, muss ee soen. Ass net déi eenzeg Regierung op der Welt, déi virdrun war och net dichteg. Voilà, mee voilà, mir hunn do eng Partie Fuerderunge gestallt. Also konkret, wat kann dat bedeiten? Zu de Leit, also et gi jo verschidde Branchen, a verschidde Secteuren. Et gi Leit, déi a Büroe schaffen, et gi Leit, déi bausse schaffen et cetera an déi hunn net mat deene selwechte Konsequenzen ze kämpfen. Allgemeng gëtt gesot, datt ab 26 Grad fänkt een un physesch a kognitiv Effekter ze spieren am Mënsch. Sou ab 28 Grad ass dat fir Leit déi eng kierperlech Aarbecht maachen, do fänkt et un problematesch fir d'Gesondheet ze ginn, an ab 30 Grad fir Leit déi eng éischter sesshaft Aarbecht leeschten. Dat kann dann zum Beispill och zu, fir Leit déi eben an engem Büro zum Beispill schaffen, zu Konzentratiounsschwieregkeete. Kann dat kommen? Leit déi bausse schaffen, do huet een zum Beispill Hautkriibs. Leit déi um Bau schaffen, déi kënne ganz séier en, oder vill méi séier en Hautkriibs kréien, oder Saisonnieren an der Landwirtschaft zum Beispill och. An dann huet een och Leit déi an der Industrie schaffen, Do ass et éischter den Nierenkriibs, dee gemierkt, datt dee sech, also net den Nierenkriibs, pardon, mee Nierenkränkten, déi do méi pregnant sinn. Dat heescht, et gi ganz, ganz, ganz vill verschidde gesondheetlech Problemer, Konsequenzen, déi optauche kënnen.
Wéi gesäit den Ament zu Lëtzebuerg aus? Et ass scho esou, wann s du Salarié bass, dat ass nach ëmmer nom Code du travail e Subordinatiounsverhältnis. Dat heescht, du muss dat maache wat däi Patron seet, du muss déi Aarbechte maache wou de Patron seet. Mee wann s de a Situatioune kënns, wou s de bemol mierks, uh, dat do fänkt u brenzlech oder geféierlech ze ginn. Wéi gesäit et am Ament aus wat den Droit de retrait ugeet, dass du kanns soen, hei dat, als Salarié zu dengem Patron kanns soen, hei dat do ass Ze geféierlech, well de Patron jo awer och fir d'Sécherheet vun de Salariéeën zoustänneg ass. Wat sinn do d'Méiglechkeeten oder wat feelt do nach? Also de Patron, jo, deen huet eng Obligatioun, eng legal Obligatioun, fir d'Sécherheet an d'Gesondheet vu senge Salariéeën ze suergen. An an der Theorie ass dat och esou festgeluet am Aarbechtsrecht. An an der Theorie ass ëmmer alles besser wéi an der Praxis, zemools an deem heiten, an deem heite Kader. Do gëtt et en Droit de retrait. Dat ass ganz einfach, do kënnen d'Salariéen prinzipiell misste kënnen soen, hei dat doten, dat ass wierklech eng Gefor fir meng Gesondheet, fir meng Sécherheet, ech muss mech kënnen zréckzéien. An enger idealer Welt, wann een e verstännege Patron vläicht souguer huet, an dat kënnt och vir, da kann dat esou lafen. Mee et ass net meeschtens esou. An dann de Problem ass, dat ass dee permanente Problem, dofir ass et wichteg, Do soe mer all Kéiers, gutt Kollektivverträg ze hunn an d'Sécherheete vun de Salariéen ze hunn, well de Salarié ass net gläich mam Patron. De Patron, de Salarié ass an enger, an engem Subordinatiounsverhältnes. Et ass de Salarié, deen ass dat schwächste Glied meeschtens, wa keng Gewerkschaften do sinn a wa kee Gesetz do ass an engem Betrib. A wann de Patron seet, Neen, du gees awer elo trotzdem schaffen, 't ass mir egal, jo, de Chantier ass waarm, 't ass normal, 't ass eben esou, sich der eng aner, dann huet een d'Tendenz, dat dann esou ze maachen. Bon, da ginn et och ad hoc Mesuren, esou, déi geholl ginn. Dat héiert een och, zemoos op de Chantieren, da ginn dann Sonnecrèmen ausgedeelt. Wann de Patron drun denkt, da kënne vläicht och Zelter opgeriicht ginn an esou weider, fir datt d'Aarbechter e bësse méi protegéiert ginn. Mee leider ass et esou, datt dat wierklech nëmme vum Patron ofhänkt. A mir sinn der Meenung, datt een do muss d'Salariéen hir Rechter, datt een déi do muss stäerken.
Natierlech, wa mir esou eng Interpellatioun ufroen, da geet dat jo net nëmmen drëm, datt mer emol enker driwwer geschwat hunn, mee mir komme jo dann och mat Propositiounen, mat, dat heescht dann an der Chamber, Motiounen. An dësem Fall sinn déi meescht alt erëm enker ofgeleent ginn, mee et ass eng net ofgeleent ginn. Kanns eis doriwwer e bëssen erzielen? Also, et sinn der dräi hu mer der deposéiert. Zwou sinn ofgeleent gi mat Argumenter, déi déi ëmmer schwéier nozevollzéie sinn, dat éischt, do hu mer wierklech net d'Welt gefrot, do ass et drëms gaangen, datt u sech e Plang ausgeschafft soll ginn, zesumme mat de Sozialpartner, also mir hu Do si mer fein, hein, souguer d'Patronat däerf matmaachen. Mir si fein, hein. Mir si fein.
A mat der Wëssenschaft hei zu Lëtzebuerg och, well do gi schonn Etüde gemaach. Mir hunn eis selwer, mir hu jo och zesumme geschafft, och mat Leit vum LISER zum Beispill. Also, et ass net, wéi wann näischt géif geschéien. Datt do e Plang ausgeschafft gëtt, wéi een do kéint virgoen, dat ass ofgeleent ginn. Firwat gëtt esou eppes ofgeleent, weess ech och net, mee et gëtt gesot, datt schonn änlech Saache lafen, mee et war nach net ganz kloer. An dann dat Zweet, wou ech fannen, datt dat wierklech e bësse méi problematesch ass, Mir hu gesot, justement vue, vue datt et jo wierklech an all Secteur ass et e bëssen aneschters a mir sinn och der Meenung, datt d'Rechter vun de Salarié musse gestäerkt ginn, misst an d'Gesetz kommen, datt och wann iwwer Kollektivverträg diskutéiert gëtt, datt och deen doten Aspekt obligatoresch muss dra sinn, dat heescht den Aspekt vun der Sécherheet, vun der Gesondheet par rapport zu de Konsequenze vum Klimawiessel. Et ass och d'ailleurs dat, wat d'Gewerkschafte proposéieren. Mir haten am Virfeld och Gespréicher mam OGBL zum Beispill an déi soen, dat wéilte mer, datt obligatoresch muss doriwwer diskutéiert ginn, an de Kollektivvertragsverhandlungen. Dat ass derzäit net de Fall an dat ass dann och ofgelehnt ginn an do wier och den Droit de retrait zum Beispill och dran, méi spezifesch am Prinzip diskutéiert. Eng drëtt Motioun ass net ofgelehnt ginn, si ass och nach net ugeholl ginn, mee si ass an d'Kommissioun verwise ginn an dat wäert dann iergendeng Kéier diskutéiert ginn. Do geet et drëms, et gëtt. Och eng Lëscht u sech, déi vun enger Spezialkommissioun definéiert gëtt, vun den Aarbechtskrankheeten. An déi gëtt reegelméisseg upgedatet an esou weider. An déi lescht Kéier, wou dat geschitt ass, dat ass 2016. An do hu mer virgeschloen, datt d'Regierung déi erëm dofir suergt, datt déi erëm eng Kéier zesummekënnt, fir eeben all déi verschidde gesondheetlech Konsequenzen oder Kränkten kéinten d'Krankheeten kéinten doranner opgeholl ginn. Do gouf fir d'éischt emol vun der csv gesot, oh nee, déi Kommissioun weess wat se mécht, mir brauchen deenen näischt ze soen, mir hunn a Ständerkommissioun guer näischt, mee et feelt dat. Dat heescht, a wahrscheinlech hu se nach net dru geduecht, An dat ass vläit à la limite net schlëmm, well a ville Länner ass och nach net dru geduecht ginn. An dann ass et net schlëmm a vläit si se och frou, zesumme ze kommen, fir doriwwer ze diskutéieren. Bon, schlussendlech ware se e bësse genéiert an da hu se decidéiert, se net ofzeleen. An da wäerte mer och an der, an enger jointer Kommissioun, mengen ech, doriwwer diskutéieren. Dat kann och spannend ginn, well da weess ee vläit och, dann huet een och mat de responsabele Leit vun där Kommissioun ze dinn an déi kënnen engem vläit erklären, wéi dat och alles geet. An vläit. Kréie mer dann och duerch des Motioun, vläit erreeche mer eppes, datt wéinstens och Krankheeten, déi duerch de Klimawiessel op der Aarbecht verursaacht ginn, datt déi vläit och opgeholl ginn offiziell? Mir ënnerbriechen de Podcast fir e kuerze publicitäre Message vun eisem Sponsor. Déi sympathesch Grande Surface an denger Géigend. Jo, wosst Dir schonn, dass Fräizäit total iwwerbewäert ass? Experte soen, dass ze vill Zäit fir Famill, Schlof an Hobbyen souguer schiedlech fir de Profit vu grousse Shoppingzentere ka sinn. Ganz genee, David.
Duerfir huet eise Wirtschaftsminister proposéiert, de Leit, déi am Commerce schaffen, dës Fräizäit ewechzehuelen. D'Leit kënnen da schaffen, vu moies 5 bis owes 10. Sonndeger a Feierdeeg ginn zu Shoppingdeeg, et gëtt geschafft. Sou laang wéi de Patron et verlaangt. Dat kléngt jo super fir de Profit vum Shopping Center. A wat spréngt fir déi schaffend Leit dobäi raus? Guer näischt, ausser méi Misär an Ausbeutung. Benotzt lo de Code Ausbeutung 25 fir 25 Prozent ze kréien op ärem nächsten Akaf moies um hallwer 6. D'Leit am Commerce hu jo näischt besseres ze dinn, wéi dem Patron zu gottlosen Zäiten zur Verfügung ze stoen. Méi Infos iwwert d'Liberaliséierung vun der Aarbechtszäit fannt Dir op www.gewerkschaftsfront.lu. An op déilénk.lu ënnert dem Thema Aarbecht.
Voilà, David, da war e weidere grousse Sujet d'lescht Woch an der Chamber, war d'Kooperatiounsdebatt. Dat ass eng Debatt, déi klassescherweis eemol am Joer gefouert gëtt, wou et drëm geet, wéi d'Lëtzebuerger Kooperatioun, wéi se funktionéiert, wat hir Ausriichtung ass. an esou virun. An et ass déi éischte Kéier, datt mer elo ënnert der neier Regierung dës Debatt gefouert hunn, no annerhallwem Joer. An et muss ee soen, datt vill Opreegung an der ONGs-Welt war, vill Duercherneen. Kanns de eis do e bësse soen, firwat all déi Leit, déi während Joren an deem Beräich geschafft hunn, immens nervös gi sinn an immens Ängschten empfonnt hunn par rapport zu deem, wat de Kooperatiounsminister Xavier Bettel mécht. Jo, jo, wéi s de grad gesot hues, d'Kooperatiounsdebatt fënnt all Joers statt an der Chamber. Dëst Joer ass eendeiteg méi gestridde ginn, aber zemools vun der Oppositioun. An ech menge mir hunn och ganz staark eis opgereegt, an dat net fir näischt. Engersäits, jo, zënter datt et en neie Kooperatiounsminister gëtt, ass alles op, ass de ganze de ganze Milieu vun den ONGen total a Panik gewiescht an dat huet direkt mat dësem Minister ze dinn, och wann de Xavier Bettel permanent seet, hien hätt näischt domadder ze dinn, hien hätt just Propose gemaach. Hien huet net just Propose gemaach, dat ass net wouer, dat weess jiddereen. Hien ass dohinner komm, éischtens versteet en net vill, mengen ech, vun där Kooperatiounsaarbecht. Hie seet, hie kéint, an dat ass scho viru Méint geschitt, hien huet. ONGen virun engem Fait accompli gesat, dat ass mäi Plang, dat muss et elo schlécken. Et muss ee wëssen, datt an deene leschten 30 Joer déi ganz ONGswelt sech lues a lues ëmmer méi staark entwéckelt huet. Si ginn natierlech och subventionéiert vun der Regierung, mee dat ass relativ streng, well si mussen och da reegelméisseg ganz Rapporten all Joers oder all dräi Joer, dat hänkt vun erof, liwweren an esou weider. An dat gëtt net einfach esou Sou einfach gemaach. Lo kënnt de Xavier Bettel a seet, nee, ma ganz anere Modell, ech gi lo net op d'Detailer eran. De Problem ass deen, hie weess u sech vu guer näischt, keng Kriticke kritt hie mat. Dat huet vläit domadder ze dinn, datt en immens engersäits autoritär virgeet an datt vläit och den ONGs-Milieu e bëssen Angscht huet. Heen ass jo u sech schlussendlech deen, deen decidéiert, wien d'Suen ausgëtt. An hee spillt mat dëser Muecht. A wann ee permanent jiddereen ënner Drock setzt, jo, dann däerf ee sech net wonneren, datt een net ëmmer alles matkritt, wat schlecht leeft. Well et ass komplizéiert anscheinend mam Xavier Bettel ze diskutéieren. Jo, an de Problem ass, mengen ech, och deen, datt wéi e Premier war, hat ech eigentlech keen Dossier. Bon, en hat de Beräich Medien, wou en vill duerchernee gemeet huet an net vill Guddes gemeet huet. A elo, wou en Aussen a Kooperatiounsminister ass, elo muss en och Haltungen entwéckelen an elo huet en och a verschiddene Beräicher eppes ze soen. An do, mengen ech, muss ee feststellen, datt e wierklech net vill Anung huet a sech ganz, ganz schlecht aus der Affär zitt. An en zweet Beispill dofir ass, Kooperatiounspolitik ass och e bëssen Aussepolitik oder huet natierlech och mat Aussepolitik Ze dinn a Ruanda, wat am Moment an engem krigeresche Konflikt mat sengem Nopeschland Kongo ass, dat heescht esouguer déi regulär Arméi aus dem Ruanda huet den ass a Beräicher vun de vum Kongo virgedrongen. A mär hunn den, du hues den de Xavier Bettel dorop ugeschwat, mir hunn och eng Motioun dozou gemeet. Kanns eis doriwwer eppes soen an och iwwer d'Reaktioun vum vum Bettel? Jo, mam Ruanda. De Ruanda ass e Land, mat deem Lëtzebuerg zënter 2022 rëm méi verstäerkt eng Kooperatioun opgebaut huet. Et muss ee wëssen, datt de Ruanda, bon, kennt een d'Geschicht vum Ruanda, eng eemoleg Kolonie vun der Belsch innerhalb vum belsche Kongo, wou an den nonzeger Joren ee vun de grujelegste Genoziden iwwerhaapt geschitt ass, wou innerhalb vun dräi Méint iwwert eng Millioun, et ass emol schwéier ze quantifizéieren, mee iwwert eng Millioun Mënsche massakréiert gi sinn. Mir wëssen, datt dat ganz komplizéiert ass. De Ruanda ass och u sech eng Diktatur. Den Autokrat Paul Kagame ass do President, mee hien ass schlau genuch, fir sech u sech fir u sech e gudden Handlanger och ze si vum Westen, an dofir gëtt e warscheinlech och e bëssen a Rou gewäerde gelooss, well am Rwanda d'Oppositioun, ma där geet et genau sou wéi a Russland, also dat ass wierklech vergläichbar. De Rwanda huet och eng ganz staark Arméi, wann een op der Kaart kuckt, Déi mir natierlech mengen, gesäit een dee risege Kongo an niewendrun esou dee relativ klenge Ruanda. Mee de Ruanda ass e Land mat enger grousser Bevëlkerung, ganz dicht besidelt an och mat enger ganz moderner Arméi, déi och vun den Europäer finanzéiert gëtt, fir eeben och nach Proxy-Aarbecht ze maachen, zum Beispill fir d'Interesse vun Total a Mosambik ze verteidegen. An natierlech, wat mécht de Ruanda? Mä de Rwanda intervenéiert permanent am Kongo, an der ëstlecher Géigend, dem Kivu sou, wou immens vill Rohstoffer sinn. De Kongo ass jo immens räich u Rohstoffer, an de Rwanda klaut sech déi ganz einfach mat, mat sengen, mat, andeems e Proxyen huet, dat heescht entweder Rebellen, Arméien, déi de Ruanda direkt ënnerstëtzt, oder elo, wéi mer et gesinn hunn, elo ass de Ruanda littéralement direkt amarschéiert an de Kongo, wat eng absolut Violatioun vum Droit international ass, genau esou wéi wa Russland an d'Ukrain amarschéiert. A wat gouf gesot? Mir hunn eng Motioun deposéiert, wou mir soen, Dat geet dach net, déi Kooperatioun, déi mir Dir e Lëtzebuerg, dee Memorandum of Understanding fir eng verdéifte Kooperatioun mam Ruanda ze hunn, dee musse mer elo suspendéieren, soulaang de Ruanda de Ruanda a seng Arméie stationéiert am Kongo. well e géint den Droit international ginn an et kann net sinn, datt mir dat supportéieren. Däerf een net vergiessen, datt mir Lëtzebuerger, eis komesch Kooperatiounspolitik besteet jo och doranner, fir zu Kigali, also d'Haaptstad vum Ruanda, fir do eng Finanzplaz ze maachen, déi natierlech Betriber do wäert unzéien, wou dann duerno déi dann och den aneren afrikanesche Länner Ressourcë wäerten, Steier-, fiskal Ressourcë wäerten ewechhuelen. Also dat ënnerstëtze mir och als Lëtzebuerger. Mir mengen, datt dat eng gutt Iddi wier. Et ass natierlech eng schlecht Iddi. An dat ass de ganzen Hannergrond, firwat op eemol de Ruanda esou protegéiert gëtt. An de Xavier Bettel ass der Meenung, datt een net einfach esou dee Momerandum of Understanding an déi Kooperatioun ka suspendéieren, well, Jo, d'Liewen ass eeben ëmmer e bësse méi komplizéiert, kréie mer vum Här Bëttel erkläert. De Kongo, jo, d'Regierung zu Kinshasa, déi ass och net perfekt, et ass keng Regierung perfekt, d'Schold ass e bësse gedeelt an esou weider. Jo, mee de Problem ass, wann een dat erëm transposéiert un der ukrainesch-russescher Fro, de Wladimir Putin, deen huet jo och seng Invasioun vun der Ukrain domadder justifizéiert, datt déi ukrainesch Regierung déi russesch Communautéiten am Osten vun der Ukrain giff bombardéieren. De Paul Kagame, deen intervenéiert am Osten, am Osten.
Vum Kongo. vum Kongo, well en och seet, voilà, d'Kongolesen attackéieren d'Tutsien. Mee op eemol, well mer awer gutt si mat der Regierung am Ruanda, do klappt et. A mir hunn och déi Fro opgeworf. An de Xavier Bettel ass net capabel, dorobber eng Äntwert ze ginn, well de Xavier Bettel einfach permanent improviséiert a sech u sech guer net interesséiert fir den Droit international, wat e Problem ass, wann een Ausseminister ass. Dat ass eng éischt Saach. An duerno däerf een och net vergiessen, hien huet versicht, eis Motioun lächerlech ze maachen. Zäitgläich am Europaparlament den Europadeputéierte vun der DP Charel Goerens, deen och viru Joren Kooperatiounsminister war an dee sech ganz gutt auskennt, pour le coup besser auskennt natierlech och wéi de Xavier Bettel. Deen huet dat selwecht op europäeschem Niveau gefuerdert, datt u sech de Vertrag tëschent der EU, de Rohstoffvertrag tëschent der EU an dem Ruanda misst suspendéiert ginn. A wa mir dat selwecht fuerderen, dann ass et geckeg, mee a Wierklechkeet misst de Xavier Bettel sech awer heiansdo eng Scheif ofschneide vu sengem Virgänger, dem Charles Goerens. Jo, absolut. An ech mengen, et kann ee souguer nach méi wäit goen. Dat, wat de Charel Goerens am Europaparlament ënnerstëtzt huet, dat ass och vun der LSAP a vun deene Gréngen am Europaparlament ënnerstëtzt ginn. An hei zu Lëtzebuerg, wou mär déi Fuerderung gestallt hunn, huet d'LSAP sech enthalen. wuel wëssen, datt et ënnert dem LSAP-Kooperatiounsminister zu dësem Memorandum of Understanding komm ass. An doduerch, well déi Gréng an der leschter Regierung waren, hunn déi Gréng sech och just enthalen. Also do gesäit ee schonn awer eng gewëssen Doppelzüngegkeet och vun deenen zwou Parteien, déi nach virun zwee Joer un der Regierung waren. Jo, et hätt ee sech kéinten erwaarden, datt d'LSAP an déi Gréng wéinstens gesot hätten, okay, dat war E Feeler, well ech mengen, esouguer déi renforcéiert Kooperatioun mam Ruanda, och wann de Ruanda net intervenéiert wier an de Kongo, ass awer problematesch, hätt net solle geschéien. Mee egal, wéinstens elo hätt ee kéinte soen, okay, da suspendéiere mer deen Accord. An dat wëlle se net. An do muss een awer och soen, do ass d'LSAP an déi Gréng, an zemools déi Gréng, déi awer an der Russland-Ukrain-Fro awer Mat esou ganz hardcore sinn, deelweis och zu Recht, op eemol do och aner Standarden applizéieren. An dat ass net ganz seriö. Si ware genéiert, well si, ech menge si wëssen, datt mir Recht haten. An et ass net schlëmm ze soen, Mir hunn eis giert an jo, mir änneren eis Meenung. Dat éiert een. Jo,
dat éiert een. Dat huet si an dësem Fall, an dësem Fall net geéiert. An ech wëll just nach vläicht eng zu där Kooperatiounsdebatt, wou ech jo am Fong net virgesi war, well et ass Däin Dossier, datt ech sollt intervenéieren, hunn ech awer och missen intervenéieren, well de Moies huet de Xavier Bettel seng Ried gehalen An en huet et do net verpasst, mech als, quasi als Ligener dohinnerzestellen. En huet gesot, Voilà, virun enger Woch ass an der Caritas-Affär vun engem Deputéierten, dat war ech, fälschlecherweis behaapt ginn, d'Kooperatioun hätt eppes domadder ze dinn, datt d'Plaidoirie politique vun der Caritas net an Hutt iwwerholl ginn ass. Klenge Spoiler-Alarm, mer maachen och nach e spezielle Podcast oder eng Podcast-Serie zur Caritas. Mee elo vläit fir just enker d'Feld opzemaachen, dorops hin hunn ech natierlech mëttes fir Personal gefrot, deen de Chamberspresident mer och zougestanen huet, an ech hunn dem Xavier Bettel missen erklären, datt dat net meng Behaaptunge sinn, mee datt dat Behaaptunge si vum Christian Billon, deen an der Caritas-Spezialkommissioun genau dat doten esou gesot huet. An ech hunn de Xavier Bettel, deen effektiv seng Dossiere wierklech net kennt, missen drop opmierksam maachen, datt seng eege Beamten eis Dokumenter ginn hunn, wou ganz kloer dra stoung, datt dee ganze Volet Plaidant responsable vun der Caritas vum Kooperatiounsmin-, vum Ausseministère finanz-, co-finanzéiert ginn ass an datt dee Kofinanzement net iwwerholl ginn ass bäi hut. Dat heescht, et gëtt eng ganz kloer Responsabilitéit vum Xavier Bettel sengem Ministère dofir, datt déi ganz Plaidoirie politique bäi der Caritas quasi ausstierwe gelooss ginn ass. An du hues dat gesot, an normalerweis hätt de Minister jo missen dorobber agoen, wann en e Minimum vu Respekt vis-à-vis vun engem Parlamentarier hätt. Jo, mee en huet, mengen ech, kee Respekt, mee ech mengen, den Haaptgrond ass, en huet keng Anung vu sengem Dossier. En huet keng Anung vu sengem Dossier an et ass och, wat relativ nerveg ass, et ass schonn déi zweete Kéier, wou dat geschitt, e motzt. Awer wierklech e Motzt. E weist jo och nach, datt e kee Respekt huet. Et ass een amgaang ze schwätzen an da laacht en. Dat gesinn d'Leit net direkt esou, well, mee da laacht en. Da geet en sech bei seng Kollege vun der DP setzen, ech weess net, wat si sech erzielen et cetera, mee lauschtert net richteg no. An duerno ass en do, wann en Deputéierten, mee et ass eis geschitt, mee bei anerer och, hien op Feeler Hiweisen, Oh, Dir sidd jo, da seet en, Jo, Dir sidd jo, Dir wësst jo ëmmer alles besser, Dir sidd jo grouss Intellektueller. Also, nee, dorëms geet et guer net. Éischtens, Pardon, wa mir Oppositioun maachen, well hie seet jo nëmmen deenen Deputéierte Merci, déi mat him averstane sinn, wat och speziell ass, a mir sinn net méi intelligent wéi hien. Mir hu vläicht d'Tendenz, eis méi fir säi Ministère z'interesséieren, wéi hie selwer, dat ass en anere Problem. An datt en net alles muss wëssen, dat ass kee Problem, mee e muss sech eraschaffen an e muss sech e muss sech interesséieren an och de Leit, déi direkt betraff sinn, nolauschteren. An et geet net, datt en dat net mécht. An dofir, dat erkläert warscheinlech och, firwat mer komescherweis seng Ried net gëtt gesot. datt mer seng Ried jo net duerno krut hunn an d'Press krut seng Ried jo och net, well seng Servicer e bëssen Angscht hunn, well si wëssen, datt hie permanent improviséiert. Dat ass vläicht net schlëmm, mee wann en improviséiert, da geet et ni riicht aus. Dat kann dann an all Richtung goen. Jo. Voilà, dat war déi éischt Emissioun vun eisem Podcast am Joer 2025. Lo d'Matkritt, mer probéiere méi interaktiv ze ginn, mer probéiere Fanfroen ze entwéckelen, respektiv wann Där op eise Social Medias Froen hutt zu bestëmmte Beiträg déi mer maachen, stellt déi roueg an mär freeën eis op Är Froen an op eis nächst Podcasten.